זאגט רשי לא תלמד לעשות, אבל אתה לומד להבין ולהורות, וואס דארף איך עס וויסן? להבין מעשיים כמה הם מקולקלים צו וויסן ווי שלעכט די גוים זענען, נו, ולהורות לבניך. יעצט הערסט וואס גייט פאר, ולהורות לבניך. דו זאלסט זאגן פאר דיין זון, לא תעשה כך וכך, דאס טו נישט, זע איך האק א גוים. די אלע וואס זאגן מען זאל, רעד נישט צו קינדער וואס מען טאר נישט טון, רעד נישט צו קינדער פון, קוק, קוק, קוק אין רשי, פרשת שופטים, קאפיטל יט ח, פסוק ט', אבל אתה לומד, דאס געדענקט מען אלץ פון די גמרא, ס'איז דאך א גמרא, אבל אתה לומד להבין ולהורות, רש י לייגט צו, להורות לבניך, וועסט זאגן פאר דיין זון, לא תעשה כך וכך, דאס טאר מען נישט טון, דאס איז חוק הגוים, דאס קען מען נישט טון, דאס איז חוק הגוים. דא דארף מען אביסעלע רעדן פון דעם אויך, טאטעס זענען מחיוב מחנך צו זיין די קינדער.

און אזוי מ'זאגט עס מפעם לפעם, און די טאטע מאמע דארפן שטענדיג שמעקן די קינדער, ווי מ'זעט, מ'זעט קינדער שפילן זיך נישט נישט אזוי ווי עס דארף צו זיין זאגט מען זיי נאכאמאל, מ'טאר זיך נישט אזוי שפילן, מ'זעט א קינד מיטן שכן, און מ'זעט, מ'קוקט אלץ אזוי אין די זייט, מ'דארף נישט נאכקוקן קינדער, נאכוואקן קינדער, אבער מ'דארף, מ'דארף אכטונג געבן אויף קינדער, ווער זענען זיינע חברים? ער וואס ער וואס איז זאגען פאר קינדער קינדער ווערן נאך אביסעלע עלטער זאל מען זאגען אז ס'דא נישט געזונטע מענטשען ס'דא קראנקע מענטשען ער נעמט א קינד און נוצט אים פאר זיין תאווה די אלע סארט די אלע מענטשען דארף מען איינשפארען אין תפיסה איינשפארען איינשפארען נעמט א קינד ווייל אזא אז די נעמסט א קינד און די און די און די נוצט אים רחמנא לצלן פאר עבירה. האסטו גענומען דעם קינד האסטו געהארגעט די קינד, אונז געדענקט מען ס'איז געווען יארן צוריק געווען א שרעקליכע מעשה א שרעקליכע מעשה מען געדענקט נישט אזא מעשה וואס האט פאסירט ביי אונז אין בארא פארק א מען האט צושניטן א קינד א גאנצע מעשה מען האט צושניטן א קינד די וועלט איז געווען אזוי צוטרייסלט יעדער איז ארויס געקומען זאגן זיינע זיינע בחינות פארוואס פארוואס ס'איז געשען מרן ראש ישיבה האט געגעבן דעם א מורא'דיגע הספד. געזאגט און רשי געבעטן דעמאלטס אז מען זאל מאכן פון דעם א קונטרס מען זאל עס אפדרוקן און ברוך השם האט עס שוין פארשפרייט צווישן מלמדים און צווישן עלטערן הונדערטער טויזנטער קאפיס פון דעם פון דעם קונטרס צושנייד מיך נישט קונטרס צושנייד מיך נישט וואס איז געווען פאסירט דעמאלטס מיט א אומשולדיגע יונגל לייבי קלעצקין וואס איז געווען מען האט נישט געזאגט דאס איז דרייען זיך מנובלים דרייען זיך משחיתים און מען איז מחפה מען רעדט נישט. מען זאגט נישט גארנישט, מען טוט נישט גארנישט, איי, לייבי קלעצקין האסטו איינמאל צעשניטן, האסט אים איינמאל צעשניטן, נו, יעצט די נשמה גייט ארויף צום אייבערשטן, נעמסט א קינד און דו ביסט אים מטמא, מאלעסטערט אים, צעשניידסט אים יעדע רגע פונעם לעבן, דאס קען ווער, וועם דער אייבערשטער האט דא געהיטן, דאס איז מורא'דיג, נו, ווער דאס איז אריבערגעגאנגען, גייט נאר זאגן דו רעדסט נישט גענוג, רעד נאך, רעד נאך, דו רעדסט נישט גענוג, דו זאגסט נישט וואס הייסט פעין, שריי אויף די גאס, זאג וואס הייסט.

א וואוילע משפחה קען דאך נישט גיין ארויף קלעבן א סטיקער אויף יעדנס רוקן ווער ס'איז וואויל און ווער ס'איז נישט וואויל. וואס טוסטו אז שרייבט א פרוי א בריוו אז איינער געהאט א קינד און. כ'האב דאך א קינד, דארף איך צוטיילן מיינע קינדער? ניין וואס זאל איך טון? זאל איך זיך אויסגיין? וואס זאל איך טון אז מ'האט געשיקט א קינד צו מיר אינדערהיים און מיין מאן איז נישט מסודר? נו, כ'מיין איך זע שבת נאכמיטאג ווי יענעמ'ס טאכטער, א קליין קינד, נישט קיין גרויסער, אפילו פינף יאר, פינף יאר, שוין, ער ליגט שוין אויף אים און ער שפילט זיך מיט איר, זי ווייסט נישט, זי איז העפי, זי איז פרייליך אז דער טאטע פון איר פרענד מאכט איר א רייד. זאג איך מוצאי שבת שיק אהיים דעם קינד, כ'מיין זאג פאר זאג פאר די עלטערן אז אז ס'האט זיך געמאכט עפעס עמערדזשעסי, די קענסט נישט האלטן, כ'מיין כ'קען דאך נישט גיין אויסוואשן מיינע וועש ברבים פארציילן פאר יעדן איינעם אז אז מיין מאן איז נישט מסודר, כ'מיין דאך האלטן מיין שטוב, מ'איז דאך זייער אכטונג געבן, כ'קען דאך נישט צוברעכן קיין שטוב, אבער כ'מיין ארויסצוברענגען די נקודה אז מ'ווייסט נישט גארנישט.

זייער א שפרייטע שפראך. אבער מען דארף ראטעווען די קינדער. זאג עס לגבי סבאדערט עס אז א מענטש.